बड़की चाची अंगना से रोटी मांग लेली आ कोसै छी हम हमर भानस पहिने वाला कखनो चैन से नहीं खा दे मगिया वाला जो सारा दुआ लकवा वाला बदर खसुआ हमरा मारे ला एली आ पहले रोटी बना लेली आ ठूसै ला एली आई ठीक आई पंचायती बैठे वो पूरा समाज के बुझलही ना तोरा आईना नहीं छोड़बो लकवा वाला से तू सोच अगर तोहर गप क्यों न सुनतो ए, आ तोहर गप अगर सब तोरा सुनता। सब चिन्है छौ। तोहर गप सब सुनता तोरा चिन्है छौ अगर तू केहन तोरा लोग छी चिन्है छौ अरे तू केहन झूला छै छी खूब जानै छौ तू केहन झूला छै छी तोरो लोग चिन्ह छौ तू केहन मोगिया हावक छौ अपन पेट जानै छी बुझली ना आ दोसर के पेट नहीं जानै छी रे बुझल खसुआ अपन पेट के कुत्तो भरि ले छै बुझली आइक लगेना शुरू केला भाई हां के तू सिखली हमरा बुझली ना जे तू आइक लगो तोरे सबटा सिखलियो हम बुझली जेहन जेहन चाल तोरा अपना चाले तोहर जवानी जरै छौ

कनिए दिन कनिए दिन अपना ले झक न कनिए अपना ले झक न सरद हुआ अपना ले झक छै तोरा लिपस्टिक देखिए पहले साबुन तोरे पर लिपस्टिक सब निकल जेतौ तोरे पर तोरे पर लिपस्टिक परसुओ थिन तक जे भाय एले भाय सब चीज द गेले आ द क आ तकर बाद गेले बुझलिही ना तोरा पर नहीं तोरा पर नहीं बुझलिही ना सब भार पड़तै ना ठार करे छै के बौआ के तोरा कहने के बुझली? कहते बौआ ला बेटी के कोई ने कहे छै हाँ। बौआ ला बुझलही ना टोकरी में बेटी के तरकारी कहने- ले ले आ हाथे हाथे बेचने फिर तोरा तू बेच लिहा हम्म। तू बेच लिहा मोर की बात है यहाँ बेचे ला लका सब बाबा। आलू लेबिए प्याज लेबिए तू बेचिहा कदीमा लेबिए बैगन लेबिए तू बेचिहा हम किया बेचब तोहर खानदान बेचने छै, बुझलही ना सब फ्री जतो चावल हमर खानदान नहीं बेचने है तोरा हमर एखन खानदान देखै छी तोरा केहन नहि भेटतौ। खानदान के छियै से देखै छी पहिले तोरे खानदान है आ मुँह ठोर एहन छौ जे आँय? कहीं पियो नहि करी तू तो के तोहर मुंह ठोर छौ तोरा मुंह ठोर पर के थूक देतो कोई देखै छी समाज लोग पुछबो करे हो एको बेर आ हमरा तऽ सब कहै छै आउ बैसू हमरा लग में दस टा ने देह जोड़े हो तोरा दस टा लोग अबै छै तऽ अरे ओ काट- आँय? काट- ई काट। किया करब तोरा कहने तोरा- तोरा कहने करब तोरा मतलब छौ ई सब दाइ तू के कहना हार छला तू के कहना हार छै हमरा कहबो नहीं हम नहीं रहे छी तू हमरा छोड़े के के मरमराई रहे किया छोड़बो कथि के छोड़बो एना कर दे मर तू इज्जत लाग छी इज्जत लाग छी त तोरा इज्जत करबा से ने मरना बात इज्जत कर दे मरना बात भीन होय छै ओकरा इज्जत करे छै बुझली ना जे दिन जेबै गाड़ी पर चढ़ के दोस्त आर संगे तनी तोहर करेजा फट

देखली आय त कोई आय लोग तक के कोई। भी निकलके हन रे सारा दुआ अरे पजायर ले पजायर ले भाई किया भरि दिन- पजारब तोरा कहने तू कहला त नहीं हाँ, पजारब भरि दिन चल खा ले। कहां पजारब खाली भटर भटर बजे छै अतरी सुखा सारा के तू दुआ बजे कहां के बजे रे तोरा कहने ले भाई, पजार टटी बा कहां के रे तन हमर की हाथ रियो तो तोर सुखा देज के हम बैठ गेल छौ नहीं देखे छी दार बैठ जतो एक नंबर दुष्टा अपना ये हाथ खैया

हमहूँ बनेबै हमहूँ खेबै हमहूँ बनेबै तोरा से स्वादगर टेस्टी रहते जी सब पानि टप टप तोरा तऽ बैजते बैजते प्राण छूटतो भाय, तू तोहर बनेबही। तोहर प्राण छूट जेतो हाँ। हमर किया छूटत रे लकवा वाला अहिना बड़बड़ जे आइ तोहर प्राण छूट जेतो बुझली अरे ना दुकान तू में तऽ इएह खाओ चाहै छी जकरा मारि दिए लेकिन हम